koutou katoa. Nau mai rā ki tā māua nei whakaaturanga e kīia nei Te Whanaketanga o ngā Kupu o Pāngarau rāua ko Tikanga Iwi. I roto i tēnei whakaaturanga, ka tirohia ngā ara i takahia e Pāngarau, ā, i takahia hoki e Tikanga Iwi hei hanga i a rāua huinga kupu. Koinei tā māua kupu mō te Corpus, huinga kupu. Hoi anō, kia ora tātou.

Nā, i kōrero mai a Hēmi, ahakoa kei te whakatairite i te pāngarau, i te haere te waihanga kupu mō te pāngarau me te tika angiwi, ka taea te hāngai tēnei kaupapa ki ngā marau katoa o o nga kura. Hoi ano, me hoki whakamuri, me, me ki kotahi rau tau i ta wa i tae mai te Pangaha, koinei te wa i timata mai ki te whakakotahi i te reo Pangarau, ki taea te iwi Maori me te Pakeha te hokohoko, Ērā momo mahi, nā reira i taua wā i whakakotahi i ngā kupu pāngarau a te Māori, arā, tahi, rua, tōru, whā, nō te mea i te tīmatanga he rerekē te tikanga o te kupu tahi i roto i tētahi horopaki i tētahi atu. Nā reira, i te haerenga o te wā i whakaturitia e te Kāwana kia kaua e kōrero Māori i roto i ngā kura, Nō reira, nui atu i te kotahi rau tau e noho wahangū a te reo Māori i roto i tātou kura. Nā te mahi rangahau a Benton i kite ai tātou kua tino whakawhiti te reo Māori i ngā kāinga Māori, i ngā hapori Māori ki te reo Pākehā. Nō reira, i tīmata mai ngā rautaki whakaora reo, ā, ko ā tātou kura reo Māori tētahi o ngā rautaki Koina te kaupapa o tā māua nei kōrero. Ā, hoi anō, hei, hei arahi i a māua nei kōrero ki kaua e kotiti haere, pēra i te tikanga iwi, kei te tiro mātou, kei te tiro māua, mata, matapihi o te mahere reo. Mōhio koutou e toru ngā wāhanga o te mahere reo. Tuatahi ko te whakamana i te reo, koina a tātou nei mahi i, i tēnei wānanga. Uh, i, roto i ngā rā i rua, ko puta mai e tahi atu tauira mo te whakamana i te reo. Ā, tētahi mea i kite au i tērā tētahi atu wānanga mō te whakamana i te reo, ko te, ko te, ko te reo kitea i roto i te tataiao, arā, mehemea ka haere koe mā te tiriti o tētahi tāone, ā, he hanga tohu reo Māori ka kite koutou. I te nuinga, i te katoa o ngā tāone Aotearoa he heruarua noa iho. I haere ētahi tamariki o te, te wharekura o Te Kautū ki Rotorua, ki te kaute, arā te tatau, i ngā tohu reo Māori i te tāone, ā, hei te mutunga he, he, he iti noa iho ngā tohu reo Māori. Hoi anō, ko tā māua, ko Hemi nei mahi, Ko te tiro ki te whakarite huinga kupu, te waihanga kupu, ā, me ngā taupatupatu i roto i tēnā mahi, ā, mehemea ka haere ki, ki Amerika, i Ingarangi, Ahitereiria, kāre i rongo i tēnei kaupapa mō te reo Pākehā. Nā, hei muri ake i te, i te putanga o te rangahau a Benton mā, i tīmata mai ngā hāpori, ngā, ngā hapū pēri a Ruatoki, i a Hiruhārama, ērā atu momo kura, te waihanga kupu. Nā reira, i riro i tēnā kura, i tēnā kaiako, i tēnā hapori, te waihanga i, i, i ōna ake kupu. Ā, pē, nā reira i puta mai ngā kupu pērā i te whika, i te nama, arā ngā kupu i, i mahi a tātou tipuna mai rānō. Ā, hoi anō, i taua wā, kāre he marau Māori i whai atu ngā ataata nei kura i ngā marau Pākehā, ruarua noa iho ngā rauemi, ā, hoi anō, i riro i a rātou anō kia mahi tēnei mahi. Nā reira, i te haeretanga o te wā i puta mai ngā māharahara, ā, tuatahi i te Taura Whiri, Kāre ngā hunga rā i te whai atu i tā rātou tikanga, rautaki whakahaukupu, arā, te whakakore i ngā kupu Pākehā pērā i te whika, te nama, ā, te whakaora i te kupu Māori. Ā, nā reira, ētahi wā, ka whakawhiti mai ngā tamariki i te kupu o te, o te karahe pāngarau aha rānei ki waho mahi ai, engari tino hē, pērā i te, i te tuatahi i whakaritea mātou, i wāhanga mātou te kupu mō te, arā, te positive number, ko te kupu ai. Te negative number ko te kupu kao. Na reira e puta ki waho nga tamariki ki te ki, Oh, he tino korero kao tenei. Na reira he rawa tena. I puta mai hoki i nga maharahara i waenga nei o matou nga matanga pangarau. Tino he etahi o nga kupu pera i te toki, Nā reira ka waiho ki a koe, kia whakaaro he aha te toki i roto i te pāngarau. Kaua ko te toki hamahama. Nā reira i hui mātou ko Te Taura Whiri ki te whakakotahi i ngā kupu, ngā rārangi, te rārangi kupu nei. Kia kotahi te rārangi. Ā, hoi anō, i roto i tēnā mahi, i whakakore mātou i ngā kupu ā-iwi. Ā, kia kotahi te rārangi kupu, he āhi pērā ai, kia mōhio mai ngā tamariki ki te pāngarau, ahakoa tō kura, ahakoa tō takiwā, ahakoa tō iwi. Hoi anō, he taukumekume kei roto i tēnā. I te putanga o ngā marautanga i te 1993, ka tino nui haere me kī te hiahia kia waihanga kupu, kia taea te whakaako i ngā marau nei ki a tātou nei kura. Ā, nā, kāre a Māui, kāre Māui te kī, ko tēnei kaupapa te tīmatanga me te whakamutunga o te whakarauora reo i roto i tātou kura, hoi anō, he tauira noa iho o, o te, o ngā taukumekume i puta atu i tērā wā, kei te puta mai ināia tonu nei, kāre kore, ka puta atu ā te wā kei te haramai.
Ā, nā, kua kōrero a Tony mō te wā tae atu pea ki te tau 2000, ā, ka kōrero au mō te wā mai i te 2000, ā, tae noa mai ki tēnei wā. Ā, aroha mai, ka pānui au i aku, ko, ētahi o aku kōrero, ā, kei mahue mai he whakaaro. Kei kotiti rānei au i te, i te ara e tika ana. Ā, ka hoi anō, ā, te nuinga o ngā kupu, ā, hou o te marau, o te mātauranga, ā, i taka mai i ngā kaupapa e, i kōkiritia hei hiki i te paetae, arā, te taumata ako o ngā ākonga kei ō tātou kura e ako ana. Ko ētahi o ēnei kaupapa, ā, Ko te anga pāngarau e kīia nei ko te poutama tau me te anga reo matatini, literacy, i waihangatia hei ārahi i te whanaketanga o ngā pūkenga reo o ā tātou tamariki e ako ana mā te huarahi o te reo Māori. Ko tā ia kaupapa, he whāngai i āna kupu ki te rāngai mātauranga. I tēnei wā hoki, i huri te aro o Te Taura Whiri ki kaupapa kē i mua rā, he wāhi, he tūranga nui ki Te Taura Whiri ki te ārahi haere i te hangang o ngā kupu mātauranga, hoi anō, i riro kē i kaupapa kē, me te aha, i riro mā te Tāhuhu o te Mātauranga me āna kaikirimana e ārahi te whakanaotanga o ngā kupu mō te rāngai mātauranga. Nā, nō te hanganga o Te Marautanga o Aotearoa i te tau 2006, i whai wāhi ngā mātanga marautanga ki te arotake me te whakariterite, standardise, i ngā kupu e whakamahia ana i roto i ngā wāhanga ako. I tēnei wā hoki, i whakaputaina he papakupu mō ētahi o ngā wāhanga ako, mō Pāngarau rātou ko Pūtaiao, ko Ngā Toi. Āpiti atu hoki kua whā tau ināianei ngā paerewa paetae me ngā rauemi tautoko e whakawhanaketia ana mō ngā aromatawai me ngā whakamātautau mō ngā reanga teitei o te wharekura. Koinei kaupapa katoa i whakawhānui i ngā huinga kupu marautanga, mātauranga rānei. Okay. Nā, ki mai a Tony, e, o ki ana Tony, he mahi karakara noa iho te tikanga iwi. Ā, ka rau, te tino whakapono ki tērā, e mōhio ki ana tātou, nē, koirā kē te mahi ā, pāngarau, nē, te karakara haere, tētahi haurua, tētahi ā, hau whārā nei, nē. Ā, nō reira, kāre au mō te, mō te aro atu ki tērā kōrero āna. Hoi anō, ā, Ā, i roto i te tikanga iwi, ā, nā, ka tirohia ngā mahi a te tangata hei whakatūtoki i ōna matea, nē, matea kikokiko, matea pāpori, matea ngākau, ā, matea wairua hoki. Ana, ka ākona te kaupapa, ā, mai i te tau tuatahi o te kura tuatahi, tae atu ki te taumata tuarima o te kura tuarua, ana, Mai i te taumata tuono ki te taumata tuawaru he kōwhiringa te matawhenua a te tikanga iwi, te hītori, me te ōhanga. Ana, ko te whāinga matua o te tikanga iwi kia tū tangata te ākonga i te ao Māori, i te ao whānui anō hoki. Ko te ngako o tēnā whāinga ko te whakatairanga i te kirirarautanga mātātoa, active citizenship, arā, kia whakawhanaketia he tangata ka taea te uru haepapa, ā, mōhiohio hoki ki ngā mahi waihanga porihanga. Koirā te moemoeā, te maru a Pō rānei, e hiahiatia ana. Nā. te whanaketanga o ngā kupu o tikanga iwi. Ko tā mātou whāinga i a mātou, whāinga reo me kī i a mātou e tuhi ana i te marautanga tikanga iwi, tuatahi kia tuhia marautanga Māori, tuarua kia tuhia he marautanga e mārāma ana ki te kaipānui, nē. Mea nui tonu tērā, mea nui tonu tērā. Ana, ko ngā tikanga i whāia e mātou, ngā tikanga pea E whāia ana e koutou i roto i ā koutou mahi reo Māori, arā, mehemea i taea, i whakamahia tētahi kupu e mōhio whānuitia ana. I ētahi wā i whakaarahia tētahi kupu kua roa e moe ana, hei tauira ko te kupu ātete, koinei te kupu i tīkina atu e mātou hei kupu mō te resist, te ātetetanga rānei, hei kupu mō te resistance. Ā, i ētahi wā, ka tāpiritia he tikanga ki tētahi kupu e tata ana ki tā mātou e hiahia ana, ā, hei tauira ko te kupu tāmitanga, koia nei tā mātou kupu mō te colonisation o te hinengaro, nē, arā, te noho tangata whenua i roto i te hinengaro o ngā uara me ngā tikanga ā-iwi kē. I pai ki a au te whakarīwai tanga hei kupu mō te colonisation engari kāre i whakaea, kāre i whakaea. Kua tō rā, koe, koe, koe, tika tonu, tika tonu. Kei te ora tonu te kupu, kāre au te kī mate i reira. He mea nui tonu ki te pouako kia kitea te whakapapa o te kupu, te arorau rānei, logic, te hāngai rānei o te kupu ka whiriwhiria. Hei tauira ko te kupu pāhoro, Ā, koirā o tātou e moe ana ki te whaka, te tauparapara e kī ana, Ka horo te pā, kahore, ā, ka kite anō i te arorau, ā, o te, o te hanga, nē? I ētahi wā anō, i hanga ai e mātou he kupu mō tētahi āhuatanga nui i roto i te tikanga iwi, ā, hei tauira, ā, te kupu ataata taurite, koinā tā mātou kupu mō te, ā, stereotype. Ā, kei te hihia pēhea Tony te pātene, ā, Ka hoi noa hei kōrero whakamutunga mō tikanga iwi. I whakaurua e mātou tētahi kōrero e kī ana, kāore he mea tika, kāore he mea kotahi. Ko tikanga o tērā kōrero, mehemea he kupu anō, tāu kupu ā-iwi, kupu ā-rohe rānei, a tēnā, whakamahia, whakamahia. Koirā tā mātou whakautu ki ngā raruraru e pā ana ki ngā kupu ā-iwi, te kore whakamahi rānei i ngā kupu ā-iwi. Kotahi tonu te mate i tēnei wā mō tikanga iwi, ā, koti kē te papakupu a Pāngarau, a Ngā Toi, a Pūtaiao, engari kei tatari tonu a tikanga iwi kia tae mai tōna wā. He ahi kore ai a Tūroro i noho mai mō tēnei kauhau. Aue!
Nā, i te tīmatanga, ā, he ōrite te huarahi waihanga kupu hou mō tēnā marau, mō tēnā marau. Engari i te haeretanga o te wā i tino rerekē, Tukanga iwi, noho noa iho rātou ko Te Taura Whiri ki te whakawhiti whakaaro. Pāngarau, i ruria mātou i ahau ētahi kirimana kia haere ki ngā takiwā, ki ngā rohe, ki te wānanga mai i ngā kupu. Koina tētahi tino rerekē. Nā reira, i ahu mai i ngā hāpori whakamahi i te reo Māori, kaua e tētahi hunga noa iho. Hoi anō, ā, mai, mai i taua wā ko puta a Papakupu i te tuatahi, tētahi rārangi kupu noa iho tae noa ki tēnei wā, ki te tuatoru, tuawhā rānei, ā, o ngā papakupu. Ko tētahi mea, ko tētahi taukumekume, ahakoa kia kaua e mahi tētahi kupu nō reo kē, arā, te whika, te, te kaute, ā, kua whakaae kia mahi te tikanga nō reo kē. Pēra i te tapawhā, ā, te kōeko tapatoru, ā, ahakoa he kupu Māori, he tikanga nō reo kē. Me poto rātou kia rō, Ā, tētahi atu, kia noho tētahi tūwhiri i roto i te kupu, kia, kia rangona i te tamaiti te kupu, tēnā pea ka mōhio he āta tōna tikanga. Ko tētahi raru o tēnā, he pai mō te tangata matatau ki te reo, ka, tēnā pea he tūwhiri i roto i te kupu, pērā i te kupu kauwhata, ahakoa, ea, ea, tēnā pea kare i te mōhio ki te kauwhata i roto i te pāngarau, ka mōhio ki te whata, he āta whata. Ko te mate kē o, o nāianei kare a tātou tamariki te mōhio he ata kauwhata, he ata whata. Tētahi atu kia kite te, te tūhonohono o ngā whānau kupu. Uh, kei te haere tonu ngā taupatupatu. He aha i pērā, he aha te take he nui atu te mana o te pāngarau i roto i ā tātou kura i, i te tika ngiwi. Ko te mea nui ko, ko te hiho te kāwanatanga. Kaua ko nga kura. A, he kaupapa e, e tino tautoko i te whai rawa, he kaupapa e, e tautoko i te, i nga ohanga, na reira mai ra no, i te taenga mai o te Pakeha, ko whaka, ko tairanga te mana o te pangarau. Mehemea ka riro i nga kura, nga hapori Maori tenei whainga tena pea ka tino rerekē.
Hoi no, hei whakarāpopoto ake i a māua kōrero, e mea ana māua i roto i te 25 tau kua hore ake nei, kua whakapūnahanahatia ngā huinga kupu o tēnā marautanga, o tēnā marautanga. Kua tutuki ēnei mahi ahakoa te korenga o tētahi mahere reo ōkawa mō te rāngai mātauranga reo Māori. Kei te noho tonu ētahi o ngā taukumekumetanga i reira i te tīmatanga rānō o ngā mahi whakawhanake i ngā huinga kupu ā-marautanga, pēnā i te māharahara kei āpurua ngā kupu ā-iwi i ngā kupu ā-marautanga. I tēnei wā hoki, e tāria ana, i rongo tātou i ngā kupu a Tūruroa inanahi rā, e tāria ana te pānuitanga whakamutunga o te Pire Reo Māori, ka turaki, ka whakakapi hoki i te Ture Reo Māori o 1987. Kotahi meneti.
Ok.
Kei te mahi, i tana mahi pāngarau, kei te kaute ia. I roto i te ao hou o Te Mātāwai, Kei ō tātou iwi te haepapa mō te whakarauira, ā, rauora i tō tātou reo. Nā, ā, ki te au i, i roto o Hansard tētahi kōrero pai e hāngai ana ki tā tātou kaupapa, ā, e ai ki a Kelvin Davis, ko te wero nui mō Te Mātāwai, ko te hiki i te whai mana o te reo, ā, Māori a Aotearoa. Nā, ko tana moemoeā kia taea ia te whakamahi i te reo Māori i ngā toa katoa, i tōna hapori, I tana wāhi mahi, ā, hei whakatutuki i ana mahi o ia rā. Ko te tūmanako, ka taea e Te Mātāwai tana moemoeā te whakatinana ā te wā ka kitea. Kia māua nei, ko te whakawhanaketanga o ngā huinga kupu mō ngā marautanga i roto i te 25 tau ki muri, koia nei tētahi urupare hei tautoko i te hunga e kōrero Māori ana i tēnei rautau rua tekau mā tahi nei. Ahakoa ō tātou māharahara mō te mōioiotanga o te reo Māori, e whakapono ana māua kei te ora rawa atu te reo i waenganui i ērā e kōrero Māori ana. Huri noa i tō tātou nei whare, tēnā tātou katoa.